John Celt Edwards, yr arlunydd. Ganed John Celt Edwards ar y pedwerydd o Fawrth 1875. Yn un o chwech o blant i Jonathan a Margaret Edwards, a gadwai siop ironmongers o'r enw Berlin House ar y Stryd Fawr ym Mlaenau Ffestiniog. Oherwydd llwyddiant y busnes, roedd y teulu'n gefnog ac roedd ganddynt dŷ gwyliau ar gyrion Llandecwyn ger Tal Sarnau. Bu profiadau Celt Edwards yng Nghae Newydd yn rhai hapus gydol ei oes. Dangosodd awydd a gallu i arlunio'n gynnar iawn. Wedi cyfnod byr yn yr ysgol elfennol leol, sydd bellach yn gaffi, cafodd ei anfon i Goleg Llanymddyfri, yna i Ysgol Beaumont ar Ynys Jersey. Dychwelodd i'r Blaenau yn un ar bymtheg oed, gyda'r bwriad o ddilyn cwrs arlunio a datblygu ei dalent. Yn 1912 ac yntau bellach yn saith ar hugain oed, bu'n astudio yn y British Academy of Arts yn Rhufain. Tra yn yr Eidal, daeth yn ddigon hyddysg mewn Ffrangeg, Eidaleg ac Almaeneg. Derbyniodd ganmoliaeth uchel gan ei athrawon yn École de Beaux Arts ym Mharis, ac roedd yn boblogaidd iawn. Ar ôl treulio rhai blynyddoedd ar y cyfandir, ymsefydlodd Celt Edwards yn Llundain, ond arian Berlin House oedd yn dal i'w gynnal o hyd. Diau fod ei lyniau yn safonol, a bod ganddo ddawn fawr. Ond ni chafodd ei lyniau y derbyniad fyddai ef wedi ei ddymuno. Ac ni lwyddodd i berswadio'r rhai a dylanwad i roi iddo'r comisiynau yr oedd arlunydd fel ef ei angen er mwyn bod yn llwyddiannus. Awgrymodd y Fonesig Llanofer, yn ôl y sôn, y dylai fabwysiadu'r enw 'Celt' gan fod 'John Edwards' yn enw rhy gyffredin. Tynnodd luniau o enwogion megis David Lloyd George, ei ferch, Lady Megan Lloyd George, a Syr Owen Edwards, ymysg rhai eraill, ond hyd yn oed wedyn Ni lwyddodd i gael y gefnogaeth yr oedd ei angen er mwyn cael ei gydnabod. Er iddo gynhyrchu llawer iawn o luniau, nid oes cymaint â hynny o'i waith ar gael heddiw. Mae rhai enghreifftiau yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, a rhai yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd. Mae rhai portreadau golosg ar gael megis llun Hedd Wyn, bardd y Gadair Ddu. Hefyd llun o RO Hughes, bardd cadeiriol Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Ffestiniog 1898. Hefyd luniau o Bryfdir, bardd ac eisteddfodwr. a Robert Gruffydd, cymeriad lleol. Dyma lun golosg o'i gyfnither, Bessie Davies. Hefyd llun o Misus Nellie Bell, Siop y Post, Talsarnau, pan oedd yn ifanc. Llun yr oedd ganddi feddwl mawr ohono. Mae enghreifftiau hefyd o lyniau ffurfiol lle bu iddo o bosib ei tynnu yn un o'r ysgolion arlunio ar y cyfandir. Yn ogystal, mae lluniau a phortreadau gorffenedig, y gŵr yn eistedd, a phortread olew o'i fam Mae hefyd bortread medrus llun o'r Parchedig Enoch Ellis Jones a darlun pin ag inc o'i fam. Ymysg y portreadau mae un o William Owen Jones, sydd i'w weld yn yr Amgueddfa Genedlaethol, a phortread o Ann Hysbys mewn olew. Dangosodd allu arbennig i greu gweithiau manwl ar ffurf platiau llyfrau. Dyma blât llyfr Edward T. John, Plas Llanidan ym Môn. Bu'n cyfrannu i Cymru a Chymru'r Plant, Arweinydd y Plentyn, Y Winllan, gwaith manwl iawn, Cerddi'r Bugail, Hedd Wyn. Wyneb ddalen llyfr DR Jones. Plât llyfr ei gariad Pauline Taylor. Dros y blynyddoedd bu'n gweithio mewn sawl cyfrwng, mewn pensil, mewn golosg, mewn dyfrlliw, mewn pin ag inc ac mewn olew. Ychydig o olygfeydd sydd yn dal ar gael heddiw. Dyma rai ohonynt. Lluniau pin ag inc i Syr OM Edwards yn cylchgrawn Cymru, Pulpud Huw Llwyd yn Afon Cynlfal, Llanfestiniog. Hen Felin yn ardal Stiniog. Tyddyn Neuadd Ddu ger Stiniog. Llun Rhiannon o'r Mabinogion. Golygfa o dref Blaenau Ffestiniog. Rhaeadr du Cynan Llennerch, golygfa o Fenis. Treuliodd Celt Edwards flynyddoedd olaf ei oes yng Nghae Newydd, Llandecwyn ger Talsarnau. Byddai'n mynd ar ei feic i Dalsarnau i nôl ei bapur yn ddyddiol ac roedd yn berson poblogaidd er ychydig yn ecsentrig. Dywedir iddo fod yn nofiwr da a byddai'n nofio'n aml yn Afon Dwyryd a redai o flaen y tŷ yng Nghei Newydd. Ond yn y cyfnod olaf hwn, ni chynhyrchodd fawr ddim gwaith arlunio. Dyma rai argraffiadau o Celt Edwards. Llun y teulu ac yntau'r unig fachgen. Darlun prin ohono ac yntau'n peintio. Ffotograff ohono'n ifanc. Hunan bortread, pin ag inc. Ei gynllun o gadair Eisteddfod Genedlaethol Corwen a llun ohono ef a saer y gadair. Elias Davies, Celt yng ngwisg yr Orsedd yn 1919. Bu farw John Celt Edwards yn 1934. Ac mae bedd yr arlunydd i'w weld yn mynwent Bethesda, Manod, ym Mlaenau Ffestiniog.